Bore da pawb, a chroeso i sesiwn Fit and 5, uh, pedwerydd sesiwn wythnos yma gan Ceredigion Active. Hi everyone, welcome to another Fit and 5 sesiwn.

One on Facebook, one on YouTube. If you can hit the thumbs up button, let us know where you're watching, either on YouTube or on Facebook. That would be brilliant. OK, mae gen i ni pimp gweithgaredd newydd. Yr un patrwm fel o blaen. Mae cloc draw fan hyn. Pob gweithgaredd am munud wedi torri lan yn dau sesiwn o 30 eiliad. Same pattern as the whole week,

yw e, dyfnir awyr, air punches, a un ola yw sgipio ar y smotyn, we're gonna be skipping on the spot. So, os yw pawb yn barod, cofiwch bod digon o lle gyda chi, hefyd pwysig bod botel o dŵr gyda chi, that you've got a drinks bottle and you've got plenty of space. Os yw pawb yn barod, rydym ni'n mynd i dachlau'r twymo lan, we are going to start the warm up. So digon o lle os chi'n neud e'n ysgol, bod digon o lle ar bwys chi, os chi'n neud e gadre, bod digon o lle that you've got enough space around you whether you're in school or at home. Ok, a ni'n mynd i dachlai wrth jogio ar ysmotyn. We're going to start jogging on the spot. Newch siŵr bod y coesau yn dod off y llawr a bod y breichiau yn symud and we're using our arms. So pawb dechrau jogo, pawb dechrau jogo, dechrau stopwatch. Da iawn chi. Cadwch fynd, jogo, jogo, jogo. Gewn ni dechrau codi peliniau nawr. Jogo gyda coesau bach mwy uchel, gwneud siŵr bod y breichiau dal yn fynd, we're gonna lift our knees but make sure we're still using our arms as well. A fi'n cwntro i o faint sy'n gwylio'n barod, bron 20 yn barod, diolch yn fawr, nearly up to 20 views already, thank you everybody. Ok, nôl i jogo wedyn, da iawn, tro ma, breichiau mas, a wneud cylchau wrth bod ni'n jogo, wneud siŵr bod y traed dal yn dod off y llawr, A wedyn switcho rownd, brechu a mynd ffordd arall. Da iawn. Switcho to, brechu a mynd mlaen. Bod ni dal yn jogo. A switch to, bod y brechu mynd nôl. One more switch on the arms. A nôl i jogo, da iawn. Ein ola nawr, ni'n mynd i codi cosau eto yn uchel. A dal lan o lan nawr. Lan yn uchel, da iawn. Da iawn chi. Tri ar bob un cwrs, tri ar each side, ola i'r dde, ola i'r chwith. Da iawn chi. Pawb yn twy'n, cymwch chance i cael diod bach, a ni'n mynd dachrau gyda'r gweithgarau. We're going to start the exercises. Yr un gynta yw fflico sodlau, heel flicks. So, fel bod ni'n jogo, ond Mae heels ni, mae sodle ni yn dod lan tu ôl, fel maen nhw bron yn cyffwrdd pen ôl ni. So fela ni'n mynd. Pawb yn hapus? Oce, okay, ni'n mynd i dechrau. 3, 2, 1, off a ni. So ni'n cico sodle lan i'r pen ôl, flicking a heels up, 30 eiliad. Da iawn. Pawb yn barod?

3, 2, 1, yr un peth to, off a ni. Cico sodle lan, flick our heels up, da iawn chi. Na hanner ffordd, cadwch fynd, da iawn. Dim not ar ôl, pimp eiliad. Tri, dau, un, a goffwys. Da iawn. Yr un nesa yw naid siren. Ond i pawb yn cofio sut i wneud naid siren. So ni'n dachrau, dwylo lawr, coesio ti gilydd, all nice as an arrow, a wedyn mas fel siren, out like a star. Nôl, Mas. Oce. Deg eiliad. Cofiwch cymryd diod bach os na chi wedi'n barod. A ni'n dachrau yn 3, 2, 1, off ni. Da iawn. Mas. Mewn. Mas. Iawn, cofiwch bod ni'n neidio yn y canol. Remember we're getting that jump in the middle. Sawl un chi'n gallu neud? How many can you do? Allwch chi'n neud nhw bach mwy gyflym, ond mae rhaid cadw y siap yn iawn. We've got to keep the shape right, even if we go a bit quicker. Da iawn chi. Pimp eiliad ar ôl. Dau, un, a gorffwys. Deg eiliad. Os chi moyn diod bach,

Deg eiliad ar ôl. Da iawn chi. Cadwch fynd. 3, 2, 1 a gorffwys. Cymwch di o'r mlaen. Yr un nesaf yw codi coesau. Leg raises, ni'n mynd lawr a gorwedd yn y llaw. A wedyn, ni jyst mynd i codi dou cost a'i gilydd a cadw nhw fyna mor hir ag allen ni. As long as we can leave. Sdim os os chi'n goffa cael rest yn y canol, neu os chi'n codi nhw bach mwy uchel, ond bod ni'n cadw trad off y llawr. Pawb yn barod. Pimp eiliad. Tri, dau, un, lawr y chi de. Coesau at ei gilydd, a ni'n mynd i codi coesau a cadw nhw na. Chi'n moyn cadw nhw. Bach mwy uchel, mae fe bach mwy hard, bit easier. If we go a bit higher, bit harder. If we go, down, if we go a bit lower, bach mwy galed. Os ni'n mynd lawr, a triwch cadw nhw off y llawr, mwy hawdd, mwy galed. 3, 2, 1, cymwch rest, eistedd lan, sefwch ar y llawr, ni'n mynd i'r un peth to, the same thing again. Oeddech chi'n gallu dala corsau lan y holl ffordd? Can you keep the legs up the whole time? Off a ni, lawr ni de. Coesau dau gilydd, codi. Cofiwch, os ni'n mynd lan, mae fe bach mwy hawdd. Dy cadw lan fyna, os chi'n moyn, dim problem, no problem keeping them that high. Ond mwy galed, os ni'n mynd lawr fan hyn. Bit harder if we keep our legs down there. Pump eiliad, da iawn. Tri, dau, un, agor. Oes, da iawn chi. Lan yn ni. Crymwch diod. Y gweithgaredd nesaf, the next exercise.

Un, dau, tri, swing. Da iawn. Un, dau, tri, swing. A gorffwys fyna. Deg eiliad. Un newydd. Ni'n mynd un, dau, tri, a wedyn bwrw am lan. Un, dau, tri, bwrw am lan, oce? Okay? Off ni. Un, dau, tri, bwrw am lan. Un, dau, tri, lan. One, two, three, up. Un, dau, tri, lan. Da iawn. Dau, tri, Lan. Un, dau, tri, lan. Da iawn. Dau, tri, bwrw am lan. One, two, three, up we go. Un, dau, tri, lan. Un, dau, tri, lan. Da iawn. Un, dau, tri, bwrw am lan. Un, dau, tri, a'i nôl ar lan. Da iawn chi. A'i nôl ar. Sgipio ar y smotin. Pawb yn cofio sut i sgipio. Okay? Hola. So opposites, dechrau off y matcho, a wedyn ni'n mynd i neidio yn y canol. We start with a march and bring the bounce in. Okay, pawb yn hapus? So dechrau gyda march, start with a march, and then we bring the jump in, neidio i mewn. Pimp eiliad. Tri, dau, un, off a ni. Dechrau gyda march, sy'n gwybod sut i wneud e, wedyn i mewn i'r skip. Da iawn, cofiwch bod y breichiau dal yn symud. Remember we're still using our arms. Da iawn chi. Faint mae ychyl yn ni'n gallu sgipio. Da iawn. Un a gorffwys, deg eiliad, un rownd o sgipio ar ôl, one round left. Yr un peth eto, the same again. 3, 2, 1, dapeg gyda march. A pryd ni'n barod, ni'n mynd i dod a neidio i mewn. A ni'n gorffen yn sgipio. We're going to finish skipping on the spot. Da iawn. Bugeiliad ola, da iawn! A stop, da iawn chi, clap eich hunain. Wedi gweithio'n galed, big clap, well done. Reit, amser i cymryd diod bach. So cymrwch eiliad i cael diod. Nawr, ni wedi dachrau cwlo lawr. We're going to start our cool down. So digon o lle eto. A sy'n mynd i dachrau cerdded round yn cylch bach ni. In our little circle we've got. Just walking round, cerdded round. Gwed, tri lap. So dim ystod mynd yn fast. Ni'n dachrau arafu pethau lawr. We're going to start slowing things down. Na doi. Last lap. Cerdded rownd yn araf bach. Da iawn chi. Nôl i'r canol. Wedyn, breichiau mas. A just shigl bach i'r breichiau. Dachrau cwlo off. Ti'n ni'n mestyn lan yr awyr. A shiglo. Nôl i'r ochr, back to the side. A shiglo, da iawn. A lawr i'r llawr a siglo. Can we shake them down by the floor? Ok, nôl lan. Ni'n mynd i wneud un peth gyda coesau. Sefyll ar un trod. Shigl bach y coes. Little shake on the leg. Da iawn, shake to the side. Mas i'r ochr. Nôl i'r canol. Ni'n mynd i switcho'r gwmpas. Cos gwahanol. Shigl bach fel hyn. Mas i'r ochr.

Uh, un eto bore fory, wedyn gorffwys bach dros y penwthnos, a nôl ati bore dydd llun. So one more tomorrow, a little rest on the weekend, and then back on Monday. Ond, os chi'n mynd misio mas dros y penwthnos, mae pob un ni wedi ffilmo wythnos yma wedi cael ei safio i tudalen YouTube. Okay, if you're going to feel you're going to miss out on the weekend, don't panic. All of this week's videos are saved on the YouTube page. So cerwch mewn fyna, YouTube,